Abede dhood aka aywena. Ei, to njofni gi ywak e iya manade yawa. Hii. Nan gi chiemba ma nan gi chiemba moro kae. Adonjo e friji na mapile. Nyasota moro naketo ka. E kendo ng'ich adier. Makati na chabe pod nitie. Bas. Ma chiemo ma nyaka iikri ne. Ma chiemo mi iikori ne. Eh. Eno. Kawuono tachwe. A Nyasaye modak apanda. Amosi kanyo ne oyawore. Agoyo ni erokamano kuom miya chiemoni. Chiemoni irado godo mana tarik piero ariyo kod abich dwe mar apar gariyo kata dwe mar achiel tarik achiel. Wuora, awuoyo kodi, ok adawuoyo kodi e Zaburi. Nikech oting'o wende, to an dwonda rach, ok anyal wer. Nyasaye, maka natie jowanya, ginyororo, migogi kiful, ma kata masta ki ok nyal yawo. To wuora, mogik ka akwayi, ni chiemoni obudh e iya kuom ndalo adek. Kata wik achiel, Ruoth, an ayie kata kimiya dwe, an agoni erokamano. Amen. Jowanya lich. Cham luchi. Nyathi kich pana ne thin. Cham luchi ondiek marach.

Nyasaye in ema igolo chieng' nyandwat nyaka milambo. Nyasaye in ema ichiewo winyo mane ok opuro miter madhi cham bando mayieng' duog ninde ode. Nyasaye in ema ipidho nyaka pasta mok opuro to bando pong' ode. Ah Nyasaye anto nakwayi ni kawuono Jehova wuora. Kik aa nono kaka naya nyoro Jehova kia ni wang'na tim nang'o kaya nono. Korona be koro opongo piny Nyasaye mani nyalo neno. Koro to ya chiko kosiepna ni Jehova. Ng'ani wuor kata in bi ng'eyo mano richo misendiko ne ibro yalo chieng' giko piny. Nyasaye kawuono to ya dhi gi chunya chiel wuora. Yie ni mondo ka chope dalane ang'enye ga kama firij ne nitie Jehova Nyasaye. Ruoth ya yud ka pok ogolo kata soda mana neno konyiewo cha ei frij. Nyasaye alami gi pi wang'a. Ruoth yie iwinja. Nyasaye ang'eno ni isetimo. Jehova kendo ageno ni sote ni kawuono. Kok wapogo kode diere Jehova Nyasaye. To nikech ing'eyo ni soda gi mikate e gweng'wa ka ji radogo mana dwe mar apar gariyo. To kobayi kanyo to manye dwe mar achiel. Nyasaye alami kageno ni in Nyasaye ma jawinjo. nikech niwache bugi maler ni iti ok tin kendo niwache bugi maler jehova nyasaye ni wang'i ok kendo ruora mm.
nyasaye makna gi mana kaka imakona gi no mm.

Bedo bedo ka. Eh? Ageng'o kik ok ni kedna go gi koni. Koro ageng'o ok iwe wabed koni. Bedo bedo kanyo, bedo bedo kanyo. Ah, sawa sawa sawa. Eh. Koro ageng'o imbe bedo bedo piny. An asebed.
Ageng'o an gi wach moro to nadwa ni kanyisi. Eh. Oh, mayie Nyasaye aneno thuol kosa neno. Kanyo e odaka.
Eh. E odaka. Ah, ah, beda beda piny. Eh. An gi wach malich. Eh. Eh. eh. Koro ageng'o. Eh. Kawuono akelo ni mbaka maliet. Eh, mbaka maliet.
Ma pok ni dwar ineno wuod wuora. Sori matin, sori eh? matin, bed gi kanyo. Eh. Ah, onge wach.
Eh. eh ah, ne ne ne. Eh.
Kikile wangi kata gina. Eh.
apa ni ng'e kaka joma chon noherore ma ma ichon ma ma ka jok ma kani pimo ne gi mbaka to ne miyo wang'gi joma chon Eh. mago joma nofuwo
iya jokwaru Ei, dayan kuongo luwi nyaka itho koyuda Eh, ok inyal yanyo do ok dayan wuoduora koro tim atima kaka ne gitimo joka ka nigo ne gi mbaka Eh. ne miyo wang'gi miya miya chak mbaka piyo piyo aonge gi sa wuoduora asemiyo Eh, Koro ne nitiere dayo moro. Eh, dayo. Ka nogo mbaka.
Anto anto ka dayo.
Eh. Chung ago ni mbaka kichung. Eh. Mm. Yawa, yawa. Ka ne dayo nogo mbaka ne nyikwae. Eh. Nyikwae no mi wangi te. Iwacho iwacho dier.
Eh. eh. To nok gi make ne gi mako ndingi ansa kimbo. Eh. Ah, yawa.
Wan oro wan marwa ni wawe wamakre. Ah ah. Koro jogo ka nigo ne gi mbaka. Eh. Ne gi miyo wangi mana kaka imiyo no. Kiki wuoth mang'eny, kiki wuoth. Okanyal wuoth. Eh, eh, kiki wuoth mang'eny. Ah, ageno antie. Eh, bwana. Awacho ni ibedo ka. Kai ma antie ageno eh. inamulo toka. Eh, eh ba. Mondi confirm my presence in your house. Mi, mi asitori.
Ageng'o koro jogo ne pod omiyo wang'i. Eh, amiyo.
Ageng'o mi wang'i. Amiyo. Kotami miyo.
Eh. Kaw ilor gi super glue. Eh, ne. Wach piyo piyo, wach piyo piyo, wach piyo piyo nikech adhi komo. Ageng'o. Eh.
Mbaka ni mit wuod wuora. Mbaka no to mit.
Ang'e. Mbaka ni mit. Eh.
Omit ko kale lokro. Eh. Mm. Eh. Ndio ndio wangi. Tochi wacho nang'o? Nyaka ugud wa mnyalo kata mayi. Jogo ne pod omiyo wang'gi. Amiyo. To ne gin jok ma responsible. Ee. Jok man gi discipline. Amiyo. Ok giyel ngang'.
Ok nang' yel ngang'.
Tapenji. Mm. Ne. Ayoda ka. Anyalo bedo gi kasara makia.

Watim ne mana presa. Ondiek mana atere ng'enye. Soda no ng'enye iye ma ok nyal gore. Ok gore. Koro wadonjo e frij na. Ukalo na fo. Obiro yie. An an akeno. Kendo boko boko boko bifwenyo. An okek ka ywak. Ombuti kata kanga ni bende milore koda. An awuo ni jonyo sidwa. Baba punja mondo ang'e manyo maga. Eh, to magi tango.
Telona, telona, Apenji. telona, telona. Otuk koda. Yesu telona, telona, telona, telona. Acha mafala wasidi ku hate. Blood chafu kodo mina donate. Wezi stop tsunami mbona wonder rate. End of the game super kwana date.